Bu ýerde Stawropolda, ýagny bäşden gowrak türkmen etraplary bar. Bu ýerde türkmen doganlarymyz ýaşaýarlar. Biziň häzirki duran ýerimiz bolsa Ildibaý adyndaky oba. Bul obada-da türkmenler ýaşaýar, hususan-da Magtymguly Pyragynyň heýkeli oturdylan. Onda näme, edil bir oba girilýän ýere az ýol galdy. Şondan obanyň esasy girelgesinden gireris hem-de şu oba barada birnäçe zatlar bileris. Onda näme, gyzykly syýahatymyza tomaşa ediň. Türkmen etraby Russiýanyň Stawropol ülkesiniň düzümindäki administratiw çäk birligidir. Etrap Stawropol ülkesiniň demirgazyk-gündogar böleginde ýerleşip, Galmygystan Respublikasy bilen serhetleşýär. Administratiw merkezi Lesnaýa Stawka obasy. Türkmen etrabynyň howasy kontinental yssy, gurak, tomus ýumşak. Bir müň sekiz ýüz altmyşynjy ýylyň ýigrimi dokuzynjy noýabrynda Stawropol gubernasynyň düzüminde türkmen jemgyýeti döredilýär. Bir müň dokuz ýüz ýigriminji ýylyň üçünji aprelinde türkmen obalary türkmen milli etraplaryna öwrülýär.

Injihan Muhammedaliýewa, sizi hoş gördük! Şu günki ýagşy günde biziň bir dilegimiz bar. Alla Taala biziň dünýä türkmeniň Arkadagyna köp uzak ömür bersin.

Siz öz çagalaryňyz bile bize körkezip, aýdyp, ýetirip beriňiz Stawropol türkmenleriň taryhyny. Hä. Özüm hortdum, näme etmäge gerek? Rugsat alyp biziň RANO-dan Türkmenskiý raýonyň mugallymlary bile delegasiýasy bile uçdum samolýot bile Aşgabada. Hä. Aşgabada gelip ertir turup Terezäni garaşyp, özüm haýrana galdym, tamaşa galdym. Men Petergorskidemi eken, ýa Aşgabatda ekenmi eken diýip, meň gözümiň aldynda daglar dur. A men beýdip oýlydyr edim. Ol Türkmenistan, ol düýeler, ol gara gumlar diýip, meň, meň aldymda dur dag. Bize Stawropol türkmen mugallymlara Körpezde köp aruw ýerler, gözel ýerler, ahyrky çekin atlary gördük, Kybyd dagy, arhiw ularyna bardyk, bibliotekasyna, uniwersitete, Aşgabadyň uniwersitetinde biz okduk, mekdeplere-de baryp, okyp, gaýdyp geldik. Şol edil baýa gelende men özüm oýlydyryn, On bäş gün Türkmenistana baryp gelen günlerim uklap, turup, dişde gören ýaly boldy. Mana, ukladym-da diş gören ýaly. Indiki men... Näme sebäpden beýle?
Göz ýyllygyny, biz aru diýip aýdadyrys bunu, öz dilimizde arulygyň göz ýyllygyny ol e, e, türkmeniň atlary, o daglary, o podzenny ozera arulygyny bibliotekasyna aru kniglar gördük, kitaplar gördük. I meň şol göwnüme bir ýagşy boldy. Men bir ertekisine giren ýaly bolup geldim men. Şuň ýaly göwnüm köterildi, şatlandy. Şo ýylda Edilbaýyň mekdebinde biz türkmen Stawropol türkmenleri hakynda muzeý açdyk. Muzeý açyp, şo zamandan bäri Türkmeniň taryhyny etnografiýasyna gerek galdym. Oçerk ýazyp, her bir türkmenleriň ýaşaýdyran raýonynyň gazetlerinde ýazyp başladylar olar. Türkmenistanyň Aşgabadyň gazeti Neytralnyý Türkmenistanda aýdym Plac serca diýen biziň obamyz hakynda, kolhozlaryň, kolhoznikleriň hakynda näme bile olar ýaşaýdyrylar, näme işleýdirin. halklar hakynda ýazyp berdim. Näçe jemi näçe adam ýaşaýar Stawropolda türkmenleriň sany näçe? On bäş müň. On bäş müň.
On bäş müň. On bäş müň ýaşaýar. Biz sag bol diýip aýdadyrjak Arkadagymyza ol bir sözi bile biziň Stawropol türkmenleri ýadyna salyp şol Stawropol ilde

Ülkan her bir ýerde türkmenler ors bir kawkazdaky ýaşaýdyran halklarymyz gelip ülken ülken diýende toý tamaşa etdiler ýaly. Begendiler ors bolsun türkmen bolsun orman bolsun gazak bolsun begendiler bir bize Magtymguly Edilbaýa gelipdi. Magtymguly geýdende Süre ýol-da geldi bize, Dilrubaýa. Swýaz-da geldi bize. Şeýle bir ýene bir gowy zat aýtdylar-da, Magtymguly Pyragynyň heýkeli şu ýerde gurlansoň, Stawropol türkmenleri tanalyp başlandy diýibem aýtdylar-da. Hawa, ol gelip başlady bize telewideniýe, Pitigorskyň, Moskwadan geldi, Aşgabatdan geldiler. Her bir ýerden gelip biziň türkmenler hakynda, biziň taryhym aýdan, gazalylarymyz öwrenden. Ýaňylarda muny uje indi ýaňylarda on ýyl ötüp gitdi. Indiki biziň Ranoň aýduwy bile her ýyl şol Magtymgulynyňky çeçeniýalar her ýyl bolup, ondan soň ony kraýowa öwrenine köterjek boladyrmyş. Astrahan oblastynyň Funtowa obasynda Gurlan mekdebi çyndy. Biz köp köp sag bol diýip aýdadyrjyk biziň Arkadagymyza türkmenleriň prezidentine. Iki müň sekizinji ýylda biziň agla gurludyr pamyatnik Magtymgulyýa. Iki müň toguzynjy ýylda Astrahanda geldi Magtymgulyň ýadyrlygy. Şoň üçin ol. Köp ýaşlyk etdi. Stawropol türkmenleri ýanyna alyp ýördi. Şonuň üçin Prezidentimize uzak ömür bersin, agzybirlik bolsun, köp-köp ýagşylyk bolsun. Stawropol ilimize gelen rus hökümetimize gelip, Funtowa baryp, Edilbaý obamyzda ant-stawbalaryny, Olaryň görüp, olaryň ýaşawyny bilip, şu bilimimizi biziň Türkmenistanda ýaşadyran dogan türkmenlere, urug-doganlarymyza aýdyp beren üçin mana siziň-de sag boluň. Köp sag boluň. Size-de köp sag bolsun aýdýas. Elmydama janyňyz sag bolsun. Şu ýerde ýaşaýaňyz, elmydama toýlar-baýramlar ulaşyp dursun ogulaňyza.